Fil-klassijiet kontemporanji spiss isir użu mit-teknoloġija, minn preżentazzjonijiet sa logħob fuq il-bords interattivi. Dawn l-għajnuniet diġitali jagħtu aktar kulur lit-tagħlim, iżommu l-attenzjoni tal-istudenti u jgħinuhom jiftakru aħjar il-materjal li jkunu tgħallmu fil-klassi.
Aħna dejjem nassumu li t-teknoloġija huma t-tfal quddiem il-kompjuter. It-teknoloġija llum miexja biex it-tfal noħorġuhom 'il barra mill-kompjuter. It-tfal noħorġuhom 'il barra minn ġo kamra u t-tagħlim jista' jsir kollhom kien. Din il-portabilità tal-mezzi Gazzi għall-mezzi wkoll li għandna illum bħal mhuma t-tablets, it-tfal jistgħu jitgħallmu hawnhekk. U hawnhekk it-tfal jistgħu jaraw jieħdu gost japprezzaw is-sbuħija u japprezzaw anka il-kampanja Maltija qed jiltaqgħu fil-post u waqt li qed jagħmlu dan jistgħu anka ifittxu fuq il-post, jistgħu anka jieħdu ritratti, jistgħu jiktbu fuq dak li qed jaraw. itellgħu xogħlijiet tagħhom, dan huwa wieħed mill-vantaġġi. Dawn il-modalitajiet differenti li wieħed jisma' qed jara huma modi kif anke wieħed jitgħallem il-lingwa b'mod tajjeb. Fil-klassi wieħed isib anke l-bord interattiv Fost l-oħrajn, qed jidħlu anke l-internet biex anke t-tfal jistgħu anke jikkomunikaw u anke jilħqu anke siti oħrajn differenti u dan qed joffri anke diversi spazji bil-mod differenti. It-teknoloġija tista' toffri, tiffaċilita, kemm lill-għalliema biex jilħqu l-objettivi tagħhom b'mod aktar aħjar jew differenti u anke jew li qabel ma kienx possibbli jew li kien diffiċli u anke lit-tfal biex ifittxu informazzjoni illi Forsi kien diffiċli aktar aktar qabel. Ġieli konna ngħidu fi żmien x'kotbaħ jibdew jeżistu għal l-età tal-adoloxxenti. U llum, għall-grazzja t'Alla, għandna ħafna kotba għall-adoloxxenti. U hekk qed jiġri fit-teknoloġija, ġifieri f'dawk li jissejħu bħala apps illi huma bil-lingwa Maltija. Għandna bħall-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu illi qed taħdem qatigħ biex anke toħroġ riżorsi bil-Malti. Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali li anke beda anke b'daw in-numru ta' attivitajiet u anke kompla b'riżorsi anke affarijiet oħrajn anke anke bil-Malti, ġifieri Għandna diversi, biex ma nsemmix ukoll, kumpaniji Maltin. Kumpaniji Maltin jiġifieri li qed joħolqu dawn is-software li huwa bil-Malti. Pereżempju għall-età żgħira nsibu il-kotba bħal apps bħal Naqra Naqra pereżempju li sa minn etajiet żgħar anke t-tfal jistgħu jaraw il-lingwa anke Maltija. Mbagħad hemm ukoll kotba maħruġin anke mill-Aġenzija tal-Litteriżmu, Nazzjonali tal-Litteriżmu, bħal huma pereżempju senduq, il-kotba senduq, li anke bdew jinqalbu b'mod anke diġitali. X'inhi d-differenza? Dawn qed jikkumplementaw il-ktieb, għax permezz ta' dawn il-kotba diġitali wieħed anke jsib jista' jara, jisma' hemm xi animazzjonijiet ħelwin. L-itfal se jiggustaw, ġifieri ma tantx inħobb insemmiha jiena, imma l-motivazzjoni fit-tagħlim hija kruċjali. Ġifieri li wieħed jieħu gost fiha nfisha għandha u hemm diversi riċerka li turi dan il-vantaġġi anke tagħha. Hemm ġifieri perswas li dak huwa l-iskop li anke permezz ta' dawn it-teknoloġija it-tfal imbagħad